Үтүө күнүнэн Үтүө күнүнэн ырыаһыккын да? ырыаһыппын, ырыаһыппын. Билэр баа курдукпунна. Ээ, наһаа үчүгэйдии. Дьэрэ доҕор билсиһиэххэ. Биһиги бу дьикти э, талааннаах, эмиэ туспа айылҕалаах киһиэхэ тиийэн кэлбиппититтэн бэйэбит хата дьоллонон турабыт. Киирэххэ да. Үөһэ Бүлүү Үөһэ Бүлүүгэ манна эмиэ бэрт э, сэдэх талааннаах бу бэйэтэ туспа э, музей төрүттээн эрэр Алексей диэн киһиэхэ кэллибит. Ол курдук буоллаҕына табаарыһыгар э, Мэйиккэ олорор худуоһунньукка бу Никаны уруһуйдаппытын көрүбүтүй?

Оо норуот маастара гин туох регалиялаах да табаарыһыҥ ээ туох үлэлиир киһини бэйэтэ бу табаарыһын уруһуйдатта ото бу көмүлүөккүн ким хайаата

уонна отуча бу бэйэтэ хому хомуйбутун эһигиэхэ эһиэхэ көрдөрөбүт Ларисаҕа ырыа дьаархаҥҥа махтанабын тоҕо диэтэр бу эмиэ үйэтитиигэ үлэлии хамсыы сылдьар Алексейы кытары бүгүн биһигини булларбытыгар

Аха. Кэпсэтиэн баҕарбат да? Биэрии. Ээ, дьэ, куоласкын иһиттим доҕор. Уонна. Иһиттим дии, Куоласкын иһиттим, мен мин куоласпын иһиттиҥ, минен куоласкын иһиттим. Эп боллубут. Бу арас Бу массына... маны кухамааман хирибут ыламмын. Күттэр бити. Күттэрен, буор куттаран, хайаан ону оңстаһатыгыт. Дьэ, хайдах курдук дьоннор инникилээҕи көрөннөр үлэлии хамсыы сылдьалларый? Бу туох автобустарын манна ылан аҕалтаан ууран кэбистиҥ диибин хэп. Бу манна буоллаҕына кини оҕолор оонньуур дьиэлэрэ оҥороору бу быраҕыллыбыт туохтары дьардьамалары аҕалан дьиэтин таһыгар туруортаабыт. Араас маркалаах массыына. Аха. Батта да.

Туругур ийэ саас дьүллүкү. Оо, үчүгэй бабочердаах киһи дии да табаар иһин. Табаарыскар бирибиэтте тиэрдээр эрэ. Миигиттэн. Наан быйыл бырахтаабыта. Ээ, ой да бырастыгын. Табаарым ким этэ? Сибиряков. Көрдүгүт? Бу оһубай түгүн оһуллубут идеяланан. Бу идея хантан киирбитэ эйиэхэ? Оту бэйэм ити дойдумун ахтал. Дүллүкү хайатан дьэ. Дүллүкү хайатын ахтан. Саамай-саамай олох туоҕай хүрүн үлэти бу бар. Киһи хараҕар хатанар, көрдүбүт уонна олох киһи хөбүлээҥи биһэр бу миэстэни. Кэрэ кэпсээри, Алексей. Бу Өлүөнэ түөстэрэ дии. Уруктаах айа. Хаһан бу оҥоһуллубутай? Хаста буолла? Болу бэккэ токуйдаабыккытты да. Ону төһө элбэх киһи кэлэн көрөрү-истэри? Да? Биэ тутук ырыһаҥы көрөбүт истэбитте. Аха, хунтаардар бу ыал ыһытары хунтаары улууһа хаҥа көрөр истэр. Дьэ мин холобура Эллариса хаҥа көрдүҥ да? Аха. Онон боллааны бу Лариса хирдээн аҕалбытыгар махтал махталлаахпыт махтанабыт.

Оннук эбитти. Дьэ уһуобайдаах иһирдьэ кэлэн сылдьабыт биһиги Бу сирдэтиллэн кэлбиппит. Онон Уля эйиэхэ махтал. Алексей бу анаан-минээн субуоҕа сылдьар уолаттарбытыгар анаан оҥорбут